Warwako nyikwa Ramogi chenro mar abila kaka ma kinde duto wabet piny ka kwapimogo Luo kite gi timbegi, kwang'iyogo kaka kwero machon odag dak ogandawa masani. Nyikwa Ramogi agenonu uriyo maber kamoro amora muntie, to kawuono thuon wach mwako ogo kom piny ka. Majuok Ramogi Ajwang' dwaro nowuoye. Wadwa ng'iyo chike mane Ramogi Ajwang' oketo ni tayo jalno matuo. Chike matayo jalno kata ng'at modhi limo ng'ama tuo. Warwaku nyikwa Ramogi to kaka pile e batha tung' ka antie kod nyakwar Tao Pogot wuod Mur Malanga. Mos ane nyikwa Ramogi. Nyikwa Ramogi amosou ni osawore uru. An nyakwar Tao Pogot wuod Akinyi Nyar Odhiambo koloko kola. An oke gochieng' ochunge, gochieng' onjula to kod ochola kakeya kochung', ochola bunge wang'. An ng'at mapielo matamre mosi kayiem to ng'eyi maber ni in osiepne. Ero ukamano nyikwa Ramogi Ajwang'. Erokamano nyakwar Tao Kogoti. Kwa Ramogi batha ka antie kod Bishop James Otieno wuod Alego Nyadhi. Mos ane nyikwa Ramogi. Nyikwa Ramogi kendo sawre uru ma kawuono ni. Ero uru keno, erokamano kuom bedo e chenro mar Abila kawuono. An Bishop James Otieno ma Kogola ma jalego nyadhi kendo warwakou machiegni kapok wachako iko Ramogi to wakete kuom Nyasaye kendo walam Nyasaye. Wagoni ni erokamano in Nyasaye man koda teko, teko mwawuoyeno in miketo kawuononi. Miwa teko Nyasachwa ka wakudre piny e tiend abila ka mondo wabed kaachiel koda weche mwabro fuono kendo wanoto Nyasachwa kuom nyithindi mag Ramogi Ajwang' mondo chutho odonj kuomgi kendo ochak okonygi. Wabende kwawuoyi miwa teko Kendo yie telo Nyasachwa kitelonwa kendo igwedhowa ndalo duto e yor yie e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amina machiegni uru ahinya. Erokamano Bishop kuom keto wa e lamo. Nyikwa Ramogi achiel kachiel wadwa ng'iye chike mane Ramogi Ajwang' oketo ni tayo jalno ma- madhi limo ja- ng'ama tuo. Wayudo ni chon gi lala kit Ramogi Ajwang' kane ng'ato tuo ogoyo kor kama entie piny, wede, osiepe Ne chopo kama entie mondo obed kode oho chunye. To tinde wayudo ka mae orumo, yudo ka ng'ato tuo, eh, chon ituoyo ji udi to tinde to wayudo ka ituoyo ji osuptal. Iyudo ka ng'ato tuo kata en i ward, to ri- wach osechopo ne nyikwa Ramogi ni ng'ane tuo. Iwinjo ka anyuola oling' aling'a to kapo ni otho to anyuola dhi ni sesese. Nyakwar Tao Kogot, adwa ni ilere nyikwa Ramogi, nang'o momiyo Ramogi Ajwang' ne neno ni ka ng'ato tuo go okor? To wede, osiepe, kod joma ong'eyo idwa ni ochop kama entie nikech gini tinde kwane waneno mana ka ng'ato otho eka dhano chopo to ka otuo to ji oling' aling'a. Wuod Nyakabila ng'ato kane tuo to Ramogi Ajwang' ne dwaro ni mondo ji ma wedene, ji mosiepene to kata joma ok osiepene ma gin joma odak kode machiegni nene idwaro nosud e- e bute machiegni nikech en gi rem kendo tuo ing'e ni luongo gi kit Ramogi Ajwang' ni en nyamin tho. Koro kaka tuo en nyamin tho, nyaka ji bed kode machiegni mondo oho chunye mondo aka koro ochang. kendo mondo one ni kara ji ogene ma ji ok mor kaneno ka tuo sande nikech ji pod dwaro ni mondo omed dak kod ji kanyakla. Mano en gima ne Ramogi Ajwang' ong'eyo ni ng'ama tuo en ng'at ma koro ji nyaka bed kode machiegni nikech chunye koro chandore kaluwore gi rem ma koro en go to gi gik moparo bende. Onyalo bedo ng'at ma kata koro en gi joge to koro chunye nyalo chandre ni joge to koro chama ang'o seche ma koro tuoni kata gik monego bed notimo ni joge ma koro ok nyal dhi mbele gike ma nyocha obende otimo pile pile kaka dhano mangima koro nyaka kete kihoyo chunye kama otuoyeno nikech chuny ma okwe bende miyo ng'ato chango ok yath kende ema nyalo chango ng'ato Ka ng'ato neno ka ji ohere kendo ji dhi kata kod mich, bedo gi jatuo machiegni nene nyaka ibed kod gimoro midhi hoyo kodo chunye mondo mi ong'eni kata ka en e pien to joge dhi maber nikech e ji okelo gik ma joge bende yudo kaka dhi konyre kodo. Koro mago gin achiel kuom gik mane hoyo chunye mondo koro oneni kik chunye dolre nikech gike kethre nikech otuo. Oneno ka ji ohere kendo ji moko dhi to wachone ni to Nyasaye biro mana konyi to jogi a waneno ni ny- nyathi ma kama cha ah, kata ka en e skul e kinde masani to ing'iyo ni osedok e skul koro fis chande ji nyalo bedo kanyakla kaka jodala to gosiepe moyuoro To ing'iyo ni gik manyalo kethre ka ng'ani tuo iloso mondo obed maber mondo mi chunye owe dolore kama entie ei ng'ango mondo mi o- ochang maber.
Erokamano nyakwata Tau Kogot. Ah, Imiya mana mor nikech weche miwachogi mit ahinya kane timre e piny Ramogi to gimoro noganda ma sani be wuoroga ni gik miwachogi digibed adier nikech eh, nyikwa Ramogi neno sani Ka ng'ato tuo ma en e ward to itero wach ne wede, osiepe, jok machiegni kode wach tuoneni. To iyudo ka solro ma ti itimo e WhatsApp piny oling' aling'a thi. To kowinj ni otho to ng'ato oyie dhi nyaka e muchari nene. Kendo kanyo koro iyudo ka solro dhi kare. Kara oganda Luo ne olal kanyo eka gini ochopo. To timni ne en tim piny ogandni mage mane orwak e piny Ramogi ka. Eh, wuod Nyakabilo nitiere wechewa mag Luo ma joluo ne ng'iyogo gik moko. Ne ng'ato tuo to ok idhiga lime. To ka ng'ani otho to koro ineni kichopo. Koro ji wacho ni ng'ane nojajuok ajuoka. Nyawadgi kanyo otuo ka eri to ok wanene to ka koro otho to obiro matiende ne en ng'at mobiro goyo siboi. Kara nyodwa ni mondo otho obi oyik. Mano ne iwacho kata kinde machon kosuptal bende onge. Nene kok ichopo kama ng'ato tuoye makata mana wagogni mosedhi tedo. Ni oro ng'ato dhi nyisogi kuma ne gidhi tede. No ng'a ne tuo e dala en ema sani en ipien. To migogo koro wuok kuma ok tiek kata ndalo ariyo. Kendo onyiso chwore ni nyaka ring adhi thurwa. E, wuod owadwa mang'ane kata kwara mang'ane kata dana mang'ane kata minwa mang'ane wuonwa mang'ane owachna notuo ne nowuok to bende owuok koting'ore nikech obiro limbe to obiro limo jatuo jatuo kidhi limo tidhi kiting'e gimoro Mano ne en wach malich ahinya ne ng'at matuo nyaka rang wachne motegno ma ok rit tho ma mare. Tuo kod tho ne gin gik anyuola kod ji- eh, yani gi- ne en wach mar oganda ma en osiepe to en wede ne gidonje wach tuo motegno kabisa mondo mi one kaka ng'ani ithiedho. to tho bende mana kamano. Gik ariyogo ne ok wenga famili achiel nikech ne en ga wach tho ni ng'ama tuoni onyalo ga tho to kotho bende en wach malich koro irangogi ni ka otuo warange maber kaka osiepe kaka family kaka anyuola kopo notho be wadonje wan mwatero gik midhi tiekgo weche liel ma ok ne kaw kata an ka ng'ato tho nto gike manyo oweyo ema ichamo e dala ka ne ok en kamano erokamano nyakwata ok ogot anno kawacho no nitie nyikwa ramogi ajwang' ma sani ng'ato tuo en kata e ot nikech Kabila tineno gi ji mathoth e kor gwenge. Iyudo ka kata e dala ma intie no, nyaka jodala ok bi, joma en go e dala ok bi ga limo ni tichiew nade. Eh, Bishop, o- jo- oganda ma Kristo bende nitie e piny Ramogi Ajwang' ka, nikech piny Luo ti opogre diriyo, nitie jomoko ma jopiny, jomoko jo Kristo. Kichiko iti gik ma nyakwar tawo wachogo, owacho weche ramogi. Jo-Kristo osiro wach ni kose dibedie ni Kristo to nene nadi? Eh, Kamano Kinja, ah, onge wach ma Okewa owacho ma opogore kata maket nikech eh, ok aneno pogruok manie kind wach ma okelono. Kama anyalo medo en mana ni eh, kama owuoye chande sama ng'ato tuo to sama ineno ka ji biro ga mang'eny nyaka wede cha ng'ani ni kod weche mang'eny e chunye ma emomiyo idwaroga ni sama ng'ato tuo tilimoga ng'ato kendo ikete machiegni kabisa sama okete machiegni no to en bende duoko chunye to maduong'ie moloyo ibiro nwang'o ni ng'ani nitiere jomamoko ma en go machiegni eh, kode mag familia mag joge ma ok onyal wacho no wach ne masiri kabisa kata wach ma onyalo dwaro no mondo wach kapok otho kapok tho no chunye ochot ing'eyo kinja ni ng'eny joma moko hero ga wacho weche dakika mogik ubed abeda kod wach no e kore kata kodwa weyo mich moro kata kodwa ni nitiere kaka odwa no pog mwande odwa no pog puothe moko bende nyasaye ogwedho nyaka gu mwando manolos kaka mag udigi Koro ka wawuoye Ramogi Ajwang' kucha to seche moko udigo ne onge kata mwandu mang'eny. To en kod wach moro ma nyocha nomoko e kit wach mar anyuola kata clan gi kata e kechgi. Koro iwinjo ka uh, nyare moro mane otedo kata mane cha loka South Nyanza kata mane otedo mane piny Garissa ema iwinjo ka koro wacho ni eh, luongna uru ng'ane machielo achieng' mondo obi en bende ok obi onena eka tuo Mano koro nyaka joma riek ne ng'eyo ni jaduong'ni kaka owuoyoni kata ng'ama tuoni kaka owuoyoni kata minwani kata nyamerwani ochal ng'ama koro ndaloni odong' matin. To adier ibiro nwang'o ni ka oseneno, one- ji to oneno anena ma en gi yuochene, en gi owetene, en nyaka gi nyithinde. To oneno ni wach modwa wacho cha en wach mapek mok onyal nyiso kata na nyithinde seche moko. To nyithindego be osebedo joma dongo. Koro inwang'o ka nyareno kochopo kata na wayigino kochopo to oluonge e ithe koseluonge e ite to okuodho ne wach mano en wach mane ni dwaro ni eh, wade nyaka oganda mang'eny obi nikech eh, biro ji sama ng'ato tuono jaduong' nyalo golo kata wach moro kata jatuo matuore pienono bende nyalo golo wach moro ma seche moko a doher ni mondo mi owach emomiyo ni dwaro ni ji duto sama ng'ato tuo to ji dhi limo jatuo Erokamano Bishop, to kapok adhi ir kuom okay, eh, kik ang'adi nyakwar. Eh, adwa mana jiwo kama Bishop owacho mar ng'at miluongo joma bedo machiegni kod jatuo. Hmm. Ing'e ni jatuo en adiera makende kaka Bishop wachono ni nitie jok ma ema koneni bathe to mano bende miyo omedo hmm. chango joma chunye ogeno. Hmm. Koro ni nyaka ng'in to ng'ano ma ng'ane ohero manyalo tuoye. Nikech eh, ng'ama tuono chunye koro rach. Eh, onyalo bedo ni umiye ga ng'ato norite kato ng'ani kodwa. Mano medo chudhe. Koro bishop ni kare kowacho ni, ni nyaka kel ng'at moro ma chuny jatuo ohero eh, ema tuoye. Erokamano nyakwar Tao. Bishop kapok aduogi ma dwa penji, an joka nyakwar Tao mulo kamoro kanyo to nyakwar Tao piny Ramogi Ajwang' kowacho ni jaluo nek thoga nono. Samoro ng'at matuo man e ward en ochichna ni owadgi. owadgi moket e pien ka. Eh. Owadgi mochichgo ni be nyalo dhi nene. E owadgi no dhi nene eh. to nimar ing'en ka owadgi bende ok odhi nene. Hmm. To mano bende pod medo kelo wach chich mang'eny cha. Hmm. To gin joka ng'ato. To kanyo ema ne idwaro ni koro kowadgi ong'eyo ni ominwa ochich koda na an ema nege. To kara ok en adier. To ne nochoko chir to owacho ni ji ni an to tera uru adhi neno owadwa. Koro kanyo mwadhi were kode mondo mi ka an ema nege tadhi nyise ni owadwa. An ok anegi. Koro onyise ka ji winjo. Ma onge gimoro amora mani kinda kodi marach mokelo ni tuo. Ne mowacho ni miwa keluru chiemo mondo achiem mm. kod wuod minwa ni. Mm. Mondo aka ung'e ni awacho adiera. Mm. Nikech ng'at ma dwa negi ok nyal yie chiemo kodi, ng'at mo ema okelo ni tuo. To koket chiemo to nitie be kit chiemo me ma koro ikelo mondo ucham kode kanyo. Ma mano kuchamo to nyiso na adier ng'ani kara ok oneg nyawadgi. Ae to eh, ing'e ni wach tuoni wakete kuom joma dongo to onego bed ni en gima oriwo ji duto nyaka ng'at ma nya- ma nyathi ma pod tin. Nitie gik moko kaka nyathi matin ma bende koro tuo oketi pien ma koro en eh, nyalo bedo chiche ing'e ni chiragi mako nyithindo bende. to sama ithiedhe ma koro manyasi imadhoga yien mithiedhogo nyathi nitiere gik ma min nyathi ok dwa ni mondo otim mondo obi omul kodo nyathi ma- mithiedho matiende ni min gi kodhi e puodho to ok oduog momul nyathi kod kapod en gi lowo mar puodho nyaka obi moluok tiende moluok lwete mano koro aka onyalo kawo yath togago nyathi ok omule kod lowo mag puodho Erokamano nyakwata biso pod aduogo kuomi ni nyakwata okelo penjo mang'eny ng'eny kwa ramoga jwang' ang'egi gihero mienowa samoro gidi- digiher penjo nyakwatawa ni kama ilosi wach lowo mar puodhoni lowo to timo ng'ato nadi Iwinjo wuod Nyakabilo, ing'e ni ji ok ong'eyo weche mag gima iluongo ni rapur. Eh, gim- iwinjo ni kata mana rapurno, kwer mi mapurno ok goga kodo ng'ato. Eh, ma kogo to manyasi ema betie. Wach mag puodho ka, eh, nitie kata kodhi ma nende okiri puodho kuro. Gigo gin gik mag weche mag Ramogi nikech ing'eyo ni ng'ato kodhi oya o- o- owacho ni kawuono ng'ano ne odhi golo pur. Ing'eyo ni purno nitie wachne ma kata ng'ama odhi golo purno onego obed ni chwore be nitie ka en dhako. To chieng'no an nyaka weche mag Ramogi los. Koro wach puodho no kata mana golo cham e puodho kikelo ni gatiye weche ramogi. Koro wach puodho ni en ga gi weche mapek kuom ramogi ajwang'. Ma ok inyal biro mulo kodo ng'at ma koro bende kendo dende eh, koro koro lit ng'at matuo.
Erokamano kuom lero ka nyikwa Ramogi Ajwang' ka kore ka idonjo e abila Wang'iyo chike mane Ramogi Ajwang' oketo ni tayo jalno madhi limo jatuo. To wayudo ka tinde e kindeni ok tuo ji e miye kaka chon. Tinde ka ng'ato tuo titere e osuptal tikete e ward. Koro e ward kanyo ji dhi nene. Ageno ni iwinjo kama nyakwa Tau kelo. Bishop, penjo ma adwaga penji ni iler ne nyikwa Ramogi. Nitie nyakwa Ramogi Ajwang', awi- awinjo kiwacho ni oganda ma jo Kristo bende

Eh, ok ing'e ni penjo mipenjono en penjo maber to ayie notimore nikech eh, ibiro nwang'o ni ah, seche moko eh, kama jatuo tuwe ahinya eh, ok inwang' ka jokristo seche moko dhi dhiye kata adwa wacho ni nitiere lure kod connection mar jatuono kaka chalo nikech eh, kata ni kristo kod warruok mineno wantiere ni Nitiere tudruok kod kanisa. Seche moko eh, en aena ng'ato nobedo kanyero to ok otim gik ma ji timo to seche mamoko en orito mana ni chieng' moro kotuo to gi- odwa ni mondo ji odhi onene. Ka nyathi ng'ato nyocha notho, en ok odwa ywago. Ka ji nyocha nodhi liel, nyicha Kisumo en ok odwa. Koro gik moko matimre ka onge connection, onge tudruok kod kanisa e yo maber. Koro inwang'o ni seche moko ng'at aina ni ka otuo to onyalo bedo kod chandruok. Lakini eh, ka in ja Kristo mowar to sama ng'ato obedo ni otuono to mano e sama idwaro e lamo ahinya kendo mano e sama idwaro ni jo Kristo mondo olim oganda kamoro amora man gintie. Aparo ni wan seche mamoko waoga to wadhi Kenyatta hospital ndalo moko kaka dwe mokalo dwe mar ariyo ne wan Kenyatta kendo ne walemo e ward abiriyo kanyo ero noganda mang'eny ahinya. kod kanisawa. Aparo ni mano en gima oganda onego otim. Ma ema omiyo inwanga ka seche mamoko jo, jo, jatuo jotuo manie kan- eh, manie e, e, suptal ok odewore ni en kata jakristo. Ibiro nwang'o ni adwa kelo ranyisi moro ka inwang'o ka jatuo ni e ward kendo kidonjo to ng'enyne ka en jatuo ma koro ochopo kama koro ikonyo akonya ma en ok onyal dhi e choo ok onyal olosore kama obetieno oonge ngufu to wang'e to pod neno nyadi mang'eny kata in isedhi e suptal kata oganda nya- eh, kwara mogo osedhi e suptal Sama idonjoga kiwuotho gi wuocheno, to ibiro neno ka jatuono kowi gwang'e nyaka kama idhiye cha. Okowi gwang'e nikech e chunye a paro ni seche moko mit watne moro ema obiro. Emomiyo inenoga koneni sama koro limbe biroga kaka mar Kenyatta sa abiriyo cha to koro ong'icho malich to inwang'o ka seche mamoko ok obi lime. To oneno ka otanda machielo ji ni kuro kata ka seche moko gin jolemo gilemo. Jatuoni winjo marach kabisa. Koro ng'enyne aparo ni kama ikelono en gima timore kendo eh, jokristo seche mamoko ing'e ni ng'ato kotho to kinja jokristo ema nyaka yik e, koro mano to biro chuna chuna jakristo nyaka uchop kachacha mondo yik lakini en chandruok kuom ogandawa ma ok anyal blame jokristo ok anyal blame jotelo but ablame oganda magwa matuo manie osiptal seche moko nyoselus touch kod kanisa kata seche moko nyok osebedo machiegni kod kanisa. Erokamano Kavelo kar kanisa ma Bishop Kelo noero. Eh, Nitiere se- ywak masewinjo ka nyikwa Ramoga Jwang' ywak. To Kristo ni um, ne obiro ne jok ma ok ong'eye. Joma ong'eye to odhi okawo Kri- Kristo boloko ohala ma ginwang'ogo pesa kuom jok ma ok ong'eyo. Kristo. Nikech e kiwinjo kaka jotend kanisa wuoyo, ne ng'ane ok otudrega gi kanisa. Bishop owacho wachno. Dotudre nade gi kanisa to pod okia wach mar Kristo e yo makare. Emomiyo ne Yesu owacho ni Nyasaye nowacho ni Rombo ma osebetgo gin prochiko gochiko, to nitie ma pod odong' modwa dhi rango. Modwa dhi rango, ok nowacho ni ubiro range mondo ema obi orange, modwa dhi rango. Koro jok ma gin representatives, jokanyo mochung' ni Kristo e piny ka, gin joma oseng'e Kristo. To kar dhi rango rombe mo- molalgo, rombego gin gikunogi. Gin gi kuno rombe nikech rombego kokelo pesa e kanisa. Emomiyo kata ka nitie tuo moro i- iluonge ni odhi olem to odwaro ng'acha konega e kanisa ni nyaka chul pesa moro. Koro aka odhi olemni. Lemo tinde en gana ni ko- kochul pesa eka ilemo.
Bishop, Ok, ah, ok. kapok idu- Aparo- kapok aparo- iduoko kanyo, Eh, nyikwa Ramogi moko nitie mosiro nyakwata wacho ni kawuono to nyakwata wuoyo motegno. eh, To adwa ni imedie wach midwa wachono kod moro nitie kanise moko ma iting'e gi kaka un jokristo ma ka jatuo tuo kaka wakelono koro en owuon koro dwaro odwaro nobed machiegni gi nyasaye kendo wacho ni koro dwarna uru japadri mondo obi owire to idwaro nochul gimoro eka padri owuok Aluf Ni ariyo. dwoke mano Aluf Eh, adi? aluf ariyo Eh, mano Mano gidwaro. to Eh.
ng'ani to tuo nie pien en to odwang' aluf ariyo kure kose mane joma obro lime okelo Ema mondo kendo omi padri odhi ocham. Erokamano Kinja, ah, okewa ne mana kare kendo ok anyal wacho no ok o- owacho wach ma ok adiera. Eh, okewa wacho wach madier. Abro pogra kode kamoro kae matin. Adwa wacho ne ni sama nawuoyo nawacho niya, jatuo ok o connect kod kanisa. Connection mar bedo ni connect kod kanisa ok omino ni in koro ionge ga gimoro ma sama ituono Koro idwaro gano mondo mi odhi olemni tionge gimoro kata obiyo eh, limi e eh, subtal tionge gimoro. Gino en gima kata oke ong'eyo nikech nitiere kata mane kanisa e ute lamo kinya nyaka wayiere kata mane kanisa mang'e nodhi ga e kanisa. Nitiere jomoko motamo kata wang' pasta e kanisa. Pasta dwaro ni mondo mi ji oti. Ing'en kanisa bende nyaka wayiere en kanisa. Uh, nitiere kanise moko ma wafadhili biro to konyo. but nitiere kanise moko ma gin gikonyre kendgi ma nyaka gol mana sadaka ka okinja eh, ka nitiere project mar gedo nyaka ger mana kanisa ka nyaka nyiew mana kombe mag plastics gi nyaka nyiew mana tent kanisa dwaro ni mondo mi wafuasi man kanyo to kod wan jodongo gi wan mwagero kanisa ni mondo ochung kae makele kama iwinjo mawacho ni nitiere tama nitiere jomamoko ma seche mamoko luwo doctrines mag kanisa kod chike mag kanisa kaka iluwogino Otame luwo maseche momoko kata na kanisa milemo wang'e ang'e na dada ng'ane en to biro ga bira to kokel ga gimoro. Owadwa mang'ane sama ji timo gik moko to en orie kucha. O, nyamin ma sama wadhi e nyoluoro pok nobire nyoluoro nyaka nene. Nyamin mang'ane ogona kwadha kanisa kawuono kobiro jumapil ma kawuono jumapil onge. Mago gin gik mantie to kata mana mar anyuola kata mana anyuola ma okewa nitie bende ong'e ang'e ni nitiere nyaka jomamoko ma siling' mia ariyo migologa every month cha ng'ani otamre golo. Anyuola nok nyal yie, bende ng'eny gi anyuola witoga kata ji. Sama ng'a- gin wang' ka ng'ato obedo ng'ama tamre. Lakini kanye miwinjo ka nawacho ni nitiere oganda moko moko timo connection kod timo connection kod kanisa kata tudruok kod kanisa nyiso ni waluwo gik kuo- ma jo kanisa go dwaro mondo mi wabed kodgi achiel sama rach nitie kata chandruok nitie to wabedo gimoro achiel e tijno to atieko kawacho ni nikech aneno ka time no orumo to Eh, nitiere kanise mamoko mok adwa luongo kama koro awacho no kewa wacho wach madier kabisa ni ka idwa bi kata iko kata idwa tim wiro mogik miwinjo ma ng'ato koro idwa lamnu mogik mondo koro chunye odhi cha tiwacho ni mondo gikel mana kabat nyocha nawinjo ka naro mamoko ka giduogo itimo sawo mar danwa moro kanyo to giwacho mana ni nyaka kel mana kabat mar siling aluf abiriyo kod sofa set aparo ni mae to koro en gima kanisa ok dhiye maber kendo ka nitiere kanise ma winjowa ang'e ni gibet ramogi ka itiend yien giwinjowa mano ok oluwre kod chike mag nyasaye erokamano erokamano bishop nyikwa ramoga jwang' kaka wasebet kwanyisou ni weche mwawachogi gitenre kod juogi to juogi bende sirikal yore nikech gin gi teko ma nyasaye kama koro wacho donje maliet miwinjo komulo nyaka pes jodolo e kanisa ang'e ni koro jodolo onge kwe Koro nyaka wadil gi gi juok ramogi. Mond rang'ala donjo kaka wero SM Otieno nikech eh, awinjo ka nyakwata wacho ni Ramogi nowacho ni tuo nyamin tho. Koro wawinjie kaka mon ywak. Eka wachak waduog e wach mar ka ng'ato tuo nigi chandruok onego konye to joma onego konye dwaro ni omiye gima omondi eka mtoka wuog kadhi e osiptal neno jatuo. Ero uru kamano.

Ger kanyambo nogo kombe die dala no ndalo nogo nawach na ni jawer go e poke ogola yo tiengo na ne peko tama. Mama yo e otieno konindi bade. Otieno yuago otieno malitu na di nyago kwa. Otieno na mi yo mwaka pie mwaka pie la bijiga biya yo. Nogo kodinga e tiengo yak no nega dembe kolo o bingogo.

Dala no pong nyaka ugunja nyaka sidindi duto e otieno. Sari ya nyal gunga. Yako nori ya nyal gunga e kongo de ndalo e otieno koni ndidi kunyare lo. Oriti otieno riti otieno koni ndidi bago nyare gunga re re e. Kende nyaro lo ayuage.

kendo nyikwa Ramogi chenro ma bila kaka ma wapuonjre luo kite gi timbegi, wang'iyogo weche kwerewa machon gi weche ogandawa masani. Ageno ni ngolo nodilo juoku maber. Aneno ka mon go ywago SM Otieno. Ka, matiende ni kuyo mako kanyo. Koro kit Ramogi Ajwang', Ramogi ne dwaro ni ka ng'ato tuo to ji umre kuome mondo okonye kik tho yude. Nikech Ramogi nogo ngero ni tuo nyamin tho. Koro kama tuo nitie to nyalo betie. Nyakwar Tauko Ogot bang' dilo juogi Waneno gimoro e piny Ramogi Ajwang' ok ang'e kata en kit Ramogi. Tinde ji dhi e osuptal mag nyak songo gi tiyudo ka kit- kidhi itero jatuo e osuptal chon isembo ng'ato gi ndiga ti apiko nitie koro apiko orwake tiyudo ka dho osuptal ka nyakwar Ramogi mobelosi e sanduge joma tho. I kit Ramogi Ajwang' mae be ni kare? Original Kabila, piny ma sani wantie en piny momer. Ing'e ni nitie gima iluongo ni mer. E, Piny omer koro dhano ok osebedo dhano madier. E, Ji e, ka osebedo mang'eny to kanyo ema koro ibiro nene gik ma dholuo luongo ni jo- jendeke. Ng'ato mana ma onego unen ng'at ma moriere maber ma, ma, ma bende ong'eyo kaka ji onego odag e piny. Owuok ne en odwa pesa, koro odhi oloso mana sanduge e dho gate mar osiptal. Matiende ne en, en osegago kwano ni osiptande ni dhano ni ward to jogi kotho boye e mochari ka. To koro sanduke oyudo ayuda e dho gate ka e. Koro ka ng'ato isembo kotuo itere e osiptal. To ng'ani tuo ohingo kabisa. Kogo wang'e e sandugegi. To neno ga nana an koro kaka donjo kani. An koro adhi ga tho ma sandugegi ema ibiro ng'iew ibiro rwak. To magi gin gik ma Ramogi Ajwang' nodagi emomiyo wasenwa ni ng'at ma jatuo gik monego timne gin gik ma ho chunye mondo omi ochang. To ka koro gik mitimone gin sanduge moketne e dho gate kirwake e ward, Ma koro ok odhi chango nikech en koro kata ka ka samoro obet e kitanda ka onyalo chung' kit matin mobet e kitanda korango dirisa ma, mar, mar ward ma entie oko to oneno gana sanduge ka idho gate oko kucha. Magi gik manyiso ni ma en osiptal ma ji thogae ma sanduge oseket idho gate. Nitie timbe ma nene ok dwa ma Ramogi Ajwang' nodagi ni ok tim kama ja jatuo nitie kata koko ok go kama jatuo nitiere ibaro wi jatuo jatuo ok dwa koko be iwinjo kiwacho ni ing'e ni ng'ane tuo e ot kanyo koro eka in to ugo koko ilaro mae kaka kata sanduge migoyo pek pek ma koro iloso e dho osuptal ka Mago duto gin koko ma ok dwa kanyo, to gi sandugego ok dwar kanyo. Gima omiyo awacho ni piny omer en niya, sirikal nitie e piny, to sirikalno ema onego oket chike matamo jogo madhi timo gik moko e dho gate mar osuptal. E dho ranga osuptal nitie gik ma ok dwa ni obedie, to sirikal ok osekawo hatua mondo omi ogol gik machal kamago. Kuom mano en kido marach ma Ramogi be nodagi. Erokamano nyakwar tawa. To samoro ok ang'eyo ni jomoko ema dhogi kierga. Inyalo yudo ka jok ma asembogi ng'ato bende bukre ma eh to jogi loso sanduge mabeyo kama nade. Eh to ok nikech ing'e no bende oneno. Eh, Koro en onyalo ok ong'eyo ni gini nikech puonj eh, kaka ma ineno wakelogi ok ji sani ni kodgi. Ng'ato koneno sanduk to en kendo owuoroga ni ber, to ng'ama osembo korwako ma watne ni orwako iwodho iye ka erini. Ng'ani ok onyal ne ni pache, ng'ani tuo saidi ma be nyalo tho. Koro kowacho wach sanduk to ng'ani donjo kucha dhi na tha adier.
Adwa namedie kamoro kae, kama ukewa kelo mamit ruokno nikech ing'eni Ramogi Ajwang' ne ok odaga e town. Eh, a ng'enyne Ramogi Ajwang' ne odaga mana e dala. Mamoko bende seche moko kitambo nine kata na ot moro mobuk maber kata mana ne gidaga mana i- e ute lumbe Ramogi Ajwang' ong'e kaka nodak chon. Koro e gweng' kanyo ero ne en ga tie fundi ma kata kaka an baba na Paulo Ogola ne en fundi bao. To naneno ga na ka bang'e kata bang' dweche kata na bang' higni ariyo inwang' ka baba loso sanduk. Nene irito ga arita ka po ni ng'ato otho to idhi mane ka fundi moro kata e gweng' moro kata ka jaduong' moro nitie to loso mana sandugu achiel no kende ma bende ng'enyne nyinyalo nwang'o ne eh, kata na bapi nwang' ka ng'ato baro bape to keto eh, mago gi wi ot orito ni chieng' moro nobi nyiewo ma bende ka ng'ato otho to ji wacho ni dhiuru ka ng'ane eman ga kod bape koro inwang' ka iloso sanduk achiel kende mibiro ikogo ng'ato to ma ineno ma koro biro Iyiero mar kalangani. biashara ni ma koro lok ka i- chalo kaka oduma mibuli e dendara ni orach nikech mana kaka okewo singo kosewacho ka wasewacho mokwongo jatuo dwaro kwe makende jatuo dwaro chuny mokwe jatuo dwaro ni mondo mi obed kod kwe sama en e kitandane mar midekre cha gik mamoko mahime kata mamiye chandruok mag chuny kata mag kihondkogo ok beyo kaka mag sandugego. Sanduk onego bed ni wuok to ka entiere workshop tikete but mochari kendo e, ang'e ni onge ga mochari mantiere but subtal e, but dho main gate mar subtal mochari ng'eny gin ga mnitoke kuchocho kono ema kapo ni ng'ato dwa loko ohala to ng'ano kawo workshop ne to keto mana e mochari kucha ng'ani kapo jatuoni kapo ni nyasaye nyalo kawo chunye madhi ma bende seche moko kawo dwan mondo otho to hawo marach otho to koro ing'e ni obiro dhi e mochari kocha ka ok oneno sanduk to ka waneno sanduk kwadonjo e suptal kisembowa to mano miyo jatuo bedo kod chuny moro ma ol kata ka dot kawo ndalo mamoko to ndalo nego ng'adore ma ema omiwinjo ni nitiere ndalo mamoko ma jatuo sama otwe kata neno ma mdekre dwaro ni kata na lwedo ang'e ni mago seche moko wabiro wuoye kaka nirito jatuo dwaro ni kata na lwedo moko bende kik chop kata kuom jatuono nikech seche moko nitiere lwedo moko mogak inwang' ka seche mamoko mago be medo chuodho kata jatuo erokamano bishop to mm. bishop kama kayiera kodi to akia ni kwara mogi bende neno ka mm. usiko ka kunyiso ji ni polo ber kabisa mm. ma gigewa mag piny gi udak ukweda kweda to ok apar ni ng'ama tuoni koneno sanduku oneno polo koro koro oneno anena polo koro one obedo mamor na afadhali akatho aye e sanduk adhi acham ngima mosiko iwinjo okinja injili mar nyasaye ema konyo oganda kamoro amora emomiyo ineno kwa chwere e wach mar lando injili ni nikech walando injili mondo oganda owuog e timbe maricho giwuog ginwang' nying manyien kendo ginwang' waro gichak giduog joma beyo kendo nikech kinwang' waro to koro in kod rembi ose kit ngimani hmm. ma emomiyo iwinjo ka wapuonjo ni seche mamoko e polo malo kucha wadwaro ngima manie polo malo nikech ngima mar polo malo en hmm. ngima mane pok ng'ato ong'eyo ng'ato ng'eye mana sama koro osetho ka malaike mag polo malo rwake malo kuchocho to wadwa ni wagol oganda e timbe maricho mondo waketgi e timbe mabeyo ma emomiyo ok inyal keto okinja ni jatuo nyaka ne sanduku ni ok jomamoko to naseneno kosekunyo nyaka buchegi giseiko nyaka sandugegi mibiro yikgigo ma bende wasechomo nyaka gaset lakini jatuo ok onego ne gige neno mae kore sanduk mano mae maber mae maber bende moro bende ni kelo kae ni ng'at moro ne wacho ni ni ni ni yawa girwako jatuo to wacho ni yawa ng'ani lwete ber ng'ani ong'e loso sanduge mabeyo manade ni wach aina no ok onego chop kata e it jatuo e miyo aparo ni onego wayal injili mondo oganda owuog e chandruok mar pinyni mar satan ma satan otuego piny kod nyororo cha mondo oganda duto obed thuolo. Erokamano Bishop.
Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno nwa twak maber. Ka wang'iyo chike matayo jalo ma, ma odhi neno ng'ama tuo, to mbaka nyuolo mbaka koro emomiyo pod wabaroga. Pok wamulo kata chikego. Bishop, waneno kaka ng'ato tho. To sama uiko, uwacho ni bur kuom buru, lowo kuom lowo. Ae usomo i muma matin. Tae tinyiso, unyiso nyikwa Ramogi Wapogre mana e ringruok, chuny to wan gimoro achiel. Gini ngeche en ang'o? E, ok ing'e ni sama iwachoga ni lowo kuom lowo, buru kuom buru, wachalo ka gima wakelo reflection, watimo flashback mar kaka nochwe dhano nikech dhano sama inyuole ka isome chakruok uh, mokwongo kacha cha ariyo ka nyasaye ne chweyo polo gi piny bang'e kane pok oyweyo bang' ndalo auchiel to ne nokawo uh, much ngima mokudho e um dhano bo ngima bo dhano nobedo kod ngima tinwang' kapok wachopo kanyo tiwinjo ni sama ne nyasaye chweyo polo gi piny Ne onge buya, ne onge yien, kata ne onge ng'ama ne nyalo eh, puro puodhono, to eh, ne onge kata koth mane osea e polo molwar e lowo mondo omi piny obed mang'ich. Eh, Mano chakruok ariyo. To bang' mano ero kochwe dhano, to dhano nobiro kaka en, emomiyo ineno kinyuolo ng'ato to onge kata nanga. Koro sama ng'ato chandruok osedonje nikech kosenyuoli bi isebedo ng'a isedhodho chak ma koro isebedo nyathi bi bedo idongo to koro iwuok ei chandruok mar piny mar bur mane ae cha ma emomiyo sama ng'ato tho to wang'eyo kaluwore kod ndiko mag andike mag nyasaye ni ng'ato nobiro kaka nobiro ne kaka odok kaka ibiro no e kaka idok kata ibed gi mwandu kata ibed gi ang'o kata ibed gi mtokni in ibiro mana keti e kona mar rectangle cha ma emomiyo ndiko mar nyasaye wacho ni lowo dok mana kuo- e, lowo buru bende dok mana kuom buru To eh, Johana wuoyo kawacho ni eh, eh, thuolo ma wan kod chandruoge to chunywa to chandore ahinya sama wadwaro mondo mi wanwang' kaka gik moko manyalo miyo ngimawa dhi lakini chunywa to bedo mana achiel kuom kristo ma emomiyo kata seche moko ibiro winjo kata kwalemo na "Ah, ka koro wapogore to wapogore mana kuom ringruok to chunywa obed kana achiel matiende ni pachwa obed mana kana achiel kwasiko kamano ndalo duto E ma temo kapok wadhi ir nyakwata, itemo nyiso nyikwa Ramogi ni ng'ato kotho sami ike cha. To wapogre mani ringruok, chuny to wan go. Chuny ng'ano pod nitie kodwa. Chuny ng'ano nitie kodwa Kenya, ma emomiyo ndalo moko wawacho ni eh, jok mineno mothogi jogi seche mamoko inyalo kata ng'ato nyalo chung' kata e kanisa kacha to wacho ni nyo oleko ng'ane kobiro gi kandho moro maraber kata korwako eh, sat marachar kata kobiro maber to kowuoyo kata ng'ane obiro wuoyo koro. Ma emomiyo waleko jogi. To ma emomiyo bende seche mamoko jogi biro kelonwa kata lek. Emomiyo ne wawacho kata ndalo moko kae ni gin the living dead, the living dead matiende ni gin joma notho chon to gidak kodwa. Chunjegi to kotho, ringruok ni ema koro onge kendo en koro kudni osechamo osekethe to chunye to pod odak kodwa. Erokamano Bishop kuom lero nyikwa Ramogi kanyo. Nyakwata o kapok abiro ng'iyo ni Ramogi be osiro kanyo. Bishop iwinjo kinyiso nyikwa Ramogi ni jok mothogi gibironwa e lek. Manyiso ni lek ema koro giwuoye kodwa. To nitie nyikwa Ramogi moko ma ka dani obiro ni lek to kotero wach ni, ni jodolo, jadolo wacho ni nodhi oom musuma makwar gi kitamba ma Joseph Eh. idwa riembe ni mano satan. Jogi kae to iwacho ang'o? Mm, ok gibi kamano giduto kinja Eh. eh, dayo seche moko kobiro to kamiwinjo wachoga ni wadhi wawa musuma makwar nikech musuma makwarno ochung' ni mikael en motelo ne joote madongo dongogi Nyaka Abraham giri, nyaka oganda mag polo ma, ma, ma, mane jotich Nyasaye go. Uh, sama ineno ka wawacho ni mondo odhi oom nangano, matiende ni teko mar polo oseneno ni nitiere wach nikech dayo ni ok obiro maber. Ma ema omiyo iwinjoga ka wacho seche moko ndalo ndalo moko mang'eny ni nyaka watim nonro bwang'i maber ni to dayo ni kobiro wach mane mobirogo seche moko dayo nyalo biro to keloni mana kata yath ndalo moko ne wan kod eh, dawa moro notho to kono amin ne otur e bambe To achien kane nosechiedhe mochiedhe morwaye to min gi manotho chon ema nobiro ne lek mogole gotieno mo otieno no kosegole lek to nowuotho kode ma odhi onyise yien moro kane oseng'wedo yadhno to wachone ni dhi iod mae mondo idhi irwag obambi achien mane kaka ne danwa nochango otimoga neno nyaka notimo neno botho koro jomineno mosethogi gin joma ok ne chunygi seche mamoko ne gionge ga jogi gin kodwa to dayo mobiro mineno miwacho ni koro osebiro ne en koro idwa lamne kata idwa riembe wanyalo mana riembe nikech koro biro ei kido mar satan sama obiro e kido mar satan to onyalo kata dewo nyathi moro onyalo kata biro kogolo ich moro ka onyalo kata biro ka koro chier to ng'enygi bende gin ga joma osetho to koro dhi chando kamoro machielo to joka koro duoke koduogo to koro duogo kaka satan Koro gin migepe mopogore. Ok ochuno ni dayo kobiro kata kwaro kobiro kata ng'ama nosetho kobiro to nyaka nyiewne msuma kata nyaka dare. Aa, warwake kod lamo kokelo gimoro maber kata okelo ujumbe maber but kobiro e yo mar tipo marach mar satan ma mano to timore to koro nyaka wan bende waloke kaka satan. Erokamano Bishop kuom lero kanyo. Koro Ramogi Ajwa angeno ni kanyo Bishop olero kendo omulo wach mar yien. To wayudo adier ni kit Ramogi Ajwang' e yiend nyaluo duto te. Chunje jowa mane otho ema ne keloga lek. To aparo ni kanyo nyakwata obiro lero, nyakwata kaselero kata adwa ni ituomi e tiend wachno kang'iye kit Ramogi Ajwang'. Nikech msungu kobiro to wacho ni chunje ma juogi ma waga gin satan. Gikoro tinde kata tuoche mag kansa gi ka dayo modwa kelo lek, bishop awinjo kawacho ni samoro ok riembe. Kobiro maber, kobiro marach Tene nang' weche. Eh, E kit Ramogi Ajwang' kaka Bishop Kele ni inene nade? ah, Moses Kabelo wan kanyakla kod bishop nikech eh, eh, wach moro iwacho kanyo ni mzungu kane obiro to oluongo jowa ma- mane osetho ni saitande. E mzungu noluongo gi adier ni saitande nikech ing'e ni mzungu nokelo buk mane nondike nying joge moluongo ni saints. Koro en nyik kwerene gi dayene mago e saints. to jorateng' to mago saitan mano mana pach misungu ma misungu notamowa ni kik mondo wabed machiegni kod chunje mag kwerewa gi deyewa mane nosewewa to mano en gima ok nikare nyikwa Ramogi Ajwang' ong'eyo maber ahinya ni iseche ma jadolo koro yiko chuny mosewewa To ka kiwacho ni owacho ni lowo kuom lowo to buru en kuom buru, en adiera ni chuny ma koro dong' mosewuok kuom lowo cha, mosewuok kuom dend dhano, odok kuom jachwech nikech en muya mar Nyasaye mane okudho kuom del ma koro iyiko cha. Koro chunyno osedok kuom jachwech. Kata ka en babani, kata en kwaru, kata en dau, kata mamau. Sama chandruok odonjoni, owinjre kendo ni kare mondo idhi kama noketie dende tilemo. To ok ne en ema ilame, ilamo Nyasaye ma jachwech mane nochweye momiyo bende onyuoli nikech e sama koro onyuoli cha matiende ni Nyasaye ochweyi kowuok kuome. To en koro osedok kuom Ruoth Nyasaye. Koro onego ilem kikwaye ni, 'Wuona Ruoth Nyasaye ma koro ne ochweyi mi bende iwe ka abe koro adong' e piny, mondo omi Nyasaye okonya achandra ahinya oko ka. Nikech e misungu lemo kamano. Misungu ma wachoga ni wan to mawa gin Saitanni, en ang'o momiyo omwonoga liend joge to odokie gi maua to kata king'iyo kata sinema moko mineno e TV ka, Nitie moko ma wasungu odhi bogo chonge piny kama oyikie ng'ate momwon kod sanduk kod eh, simit to oywak matiende ni nitie chandruok ne moro ma nende omake koro odhi ywak e liend wuon mare kata min mare kata wadgi tiende nokwayega ni chandruok koro ola to in tie misedok kuom jachwech in koro inene gwang'i wuona kode mondo chandruokna ni orum Koro wan to nosewuondwa gi wasungu bi jowa neno osekawo timbe wasungu mag miriambo ka. Misungu dhi mbele gi lamo joge mane Nyasaye osekawo to in to wuondi koni ni magi gi to jochiende wega lamo mondo ibed ng'at ma koro chunje chunje mag juogi koro ojwang'i. Kwereni gi deyeni gi megeni wuoneni ojwang'i. Koro ibiro bedo ga abeda misumba mar misungu. Koro in jatije nikech e onge juogi manyalo konyi in mzunge ma koro ilamo. Erokamano nyakwata. Nyakwata apo kabiro ir Bishop iparo na nitie osiepa monego na mbaka kane omake. Koro komake botere ei cell en iye kucha to wuon notho. To nowacho ni ok nolamo Nyasaye ka en kanyo. To noneno komake e yo moro ma ok nikare. To noywak mna ne wuon gi. Bonyiso wuon gi ni baba kane inyuola adier to mulo nyinge. To kawuono kik anind ka. To poyo kochopo odhiambo to bi kanyo kiluonge. Ni in to wang'iyo wachni to wayudo na in okeli ka kuom richo. Mbaka nadwa ni ing'iye ni gima ne ng'ano wachno dibed adier to bisopi bende ing'iye. Mano ne en adiera nikech e wuon gi donge ne en ng'ama ne Nyasaye osekawo. To ng'ani nong'eyo adier ni meko momake ni ok makosa mamare Mm. to ywak na wuon mare monyuole Mm, Wacho ni tayolo lemo kata mulo wach Nyasaye ni kumule no ywak na nuwon, nuwon gi owuoyo gi Nyasaye. bas wuon gi ne nowuoyo adier nikech en ka nyasaye nowacho ni nyathina cha icho omaki to onge sababu mado wuog kik obedi chandruok cha nyasaye ma nochiwo teko mondo mi koro wuoyi no wuog e, e, e lwet obila mane nomake no jowa kata ka moko nitie in mano ka sani kata jok ma rowere ma nyithindo matindo noting'o ga muma ma e, nojayalo malich ahinya to en osomo gana gik ma misungu nondiko i buk kagi ok ong'ega kuku mar gimiluongo ni juogi juogi ok en gana bugno kende Juogi nitiere ma en gima adiera ma ka i-communicate kode, kiwuoyo kode maber, kendo kata rito juogi, chieng' moro wabro wuoye wuod Nyakabilo, jowa kong'e ni juogi irito nade. Juogi kojwang'i to in gi chandruok. Erokamano nyakwata. Bishop Kapok i- idwoko penjo nyakwata wacho ni wabwa wuoye kaka irito juogi inyalo biro Ang'o matama biro? Donge nyo waseyudo ni nitie juogi mabeyo, nitie juogi maricho. Juogi maricho ka emo chierga kuom dayo miwinjo ga mane owacho ni macha to nyaka riemb, obiro kaka satan. Juogi mabeyo kelo nyaka gweth okinja, juogi mabeyo gero ni nyaka ot. e juogi go nyaka bishop nyaka cardinal otunga ne en kod juogi mabeyo e juogi go emomiyo seche moko inwango kata na nying mar cardinal o- otunga no nochak mana labda dan gi moro kata kwar gi moro mane ne bende ni kod ngufu kabisa mag teko mag telo e koro mane en wach madier to wach ma ma machielo mar ginene mar mar wuoyi miwachoni En wach mok anyal pingo nikech emomiyo asiko kawacho ni joka gidak to giwuoyo kodwa kata obedo ni chieng' nyamogi chamogi kachacha kendo koth gogi ginindi liare ginindi lar kuchocho to jokande gi ngima ginenowaga ma emominwaga ka seche mamoko kata ka wuonu oweyo o, ni ni mondo irit dala to iketho dala to wuonu onindo e tiend li- liel kachacha wuonu nokuong'i gidong' kod kuong' nikech ok iti- iri dala maber okinja Eh, inyalo nwang' ka- kata na mon mang'eny ma- ma ma mond liete miwacho ga ni mond liete mon mang'eny osega wuok ka chandruok oologi bodhi kata bet iliend chuoreno mogo simit cha bolemo kuro kabisa ni to ng'ane wuon nyithinda ang'o momiyo ma to timre e dalani ma to timre kama nang'o kose in nidhiga adhiya binindo wuog kama inindono mondo ichiew tinwang'o ka jaduong'no chiew kendo wigno koro gik moko osechako losre e dala ma emomiyo joma ne otho ka Gin dendgi cha ema nokethore, chokegi ka norudore bodong' i liend cha, to chunygi to nosiko sa modak kod Jachwech malo. Nyasaye niga kod jogo, to jogo ginenoga, ginenowaga kaka wadak e pinyni, to gin bende pod chunygi niga kuomwa. Kata mana mier mineno ma jodongo nosethoe, kata mine nosethoe, dayone daye nosethoe, jogo oritoga miergo. Emomiyo inyalo neno ka seche mamoko mier moko ne jothoe chon kabisa, tinwang' ka pod nitie. Eh, king'iyo tinwang'o ka en e dala nitie. Erokamano Bishop.
Sa aneno ka koro ringo dhi ng'adowa, to adwa ni ilere nyikwa Ramogi ni i Kristo ka. Hmm. Awinjo kiwuoyi liete joma nothogi onego bed ni dhiye. Hmm. To nitie jowa moko mawacho ni gin ok gidog e liel. Adwa ni ilernwa kanyo ni jogi be ni kare.
Joma iwinjo ka wacho Okinja ni eh, sa ema dang' ong'adwa. Hmm. Sara noketo msalaba e liend chwore. Kendo joma pingo wachno no kinyal dhi e liete gi ng'eyo nawacho wach ma ondik e muma mar Nyasaye. Kendo kane noseketo kanyero, to ndiko mar Nyasaye wacho ni ne nondiko nying mar chwore no kanyo. Nondiko nying mar chwore koketo msalaba bang'e chieng' mane noseduogo e liendno mondo mi kar chwore no kendo msa- liend chwore kik lal nono. Sara ne en dhako ma nene Nyasaye ogwedho kabisa kendo ne en kod tekre mag gweth. Kendo noluoro chwore kabisa nikech noluongo mana chwore ni ruodha. Onge dhako manie pinyni manyalo romo kod gamb Sara. To noketo msalaba e liend chwore kendo notieko ndalo mag ywak kose noseywak to noduogo e liend chwore moketo msalaba e liendono. E ma emomiyo seche mamoko wawacho ni ka thuolo oserumo Kendo ndiko mar Nyasaye wachonwa ni ka thuolo oserumo mar liel, mar ywak, to koro onego waduog mondo waket chunywa mokwe, to bang'e achien wadog kanyo mondo kik kar liendno lal. Ma emomiyo inwanga ka seche moko inwanga ka liend ng'ato wakete kata kite seche moko joma nigi teko muone kar imonoga liel nang' imonoga liel- imonoga liel mondo kar ng'ano kik lal kik rere. Koro mano en wach ma oganda mag jo Kristo bende nyaka puonj apuonja wach mar Kristo motegno madier. Erokamano Bishop. Nyikwa Ramogi sama neno kong'ado wato twakni wabiro dhigo nyime. Nyakwa Tau Kogot wach ma ditiekgo to Bishop awinjo kowacho wach moro kanyo bende nyise nyikwa Ramogi mapiyo ni msungu nowacho ni wan kwerewagi, juogi mawagi gin, juo, gin satan. To wayudo kata ka tuo mar korona nyowuok, to wan jo Rutenge warito ni iye no amni piny wasungu. Nikech kwerewa ma dibi binyiswa ni yadh korona ni eri kaka ka biso pa kelo cha onge. Adwa ni tuo mi kanyo matin to gwach mitieko. E wuod nyakabilo ing'e ni wach ma misungu miwacho no. Misungu en en johala mane biro dwaro mwandu mag joratenge e piny jorateng' miluongo ni Afrika. Emomiyo ne nyaka obi mondo otiek teko mag jo-Afrika mondo obed wasumbni mage koro eka onwang' mwandu jogo mondo oyak kaka odwaro. To emomiyo nobiro gi kanisane ma, ma miwache mana wechene mag kwerene kende mondo opidh chunje mag kwerenego kuomwa Ang'o momiyo ne kokelo wach kanisa to ne dak obiye ara mana kod wach kanisano to kik okel nyinge mamoko ni mondo ochakwa. Nyinge ma nokelogo mag kwerene to ka koro iseyie bo ol pi kuomi gi nyingno, mano osepidho kwar mare kuomi. Koro teko mar kwargino ema koro tiyo kuomi. Koro gima owacho to ema iluwo. Mano e kaka mizungu nobiro tieko ngufu magwa mag juogi mamawa mondo wabed wasumbni mamagi. Nyakwatawo sa aneno kong'adwa tero kamano aneno ni wabiro wuoyi wach ma juogini nikech kata juogini en wach mapek wach ma ditiekgo Eh, to king'era an pile atieko ga mana ka nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' ni wan wanyalo bedo ni wachwanyo jomoko sama wawuoyoni. Nikech ing'e ni kaka awacho wach ma kanisa no en tinde en ohala. To mis, amedo tego ni musungu ne dwaro mwanduwa mag Afrika. Koro nobiro tieko tekowa mondo oyakwa kaka odwaro. Mano e gima kata jowa mantie sani modonje wach kanisa gidonjo mni wach mar ni ka ng'ato tuo to kodwa nolemne to nyaka ogol pesa. Mano ok en ohala. Awino Kibrit wuod Gemrangwe Nyadundo iluongo ni Rau Nyadundo. Owinjo wechegi ing'e ni en ng'at mong'eyo wach mar juogi mag Ramogi Ajwang'. Gin gi JJ Obara Nyakwara mano wuod Lweya to kod Profesa Dr. Engineer Francis W. Odhiambo Aduol wuod Seme kochola ngutu kata ochola lungo skul. Mano wuod nyajoro okew kogelo. Mano okew gobam. Ero kamano nyikwara mogajwa. Ero kamano. Nyak, uh, Bishop wach ma ditie nyikwara. Ero kamano nyikwara mogi. Uh, wach ma wawuoye aweyi kod muma mar ruodhi mar ariyo. Ruodhi mar ariyo pier ariyo. Ondik wiye malo kanyo ni tuo omako Hezekia. Ka Hezekia ne tuo to nene en kod bur mokuode maduong' ahinya. Isaya wuod Amos ne en jatich Nyasaye ma kata un ung'eyo ema nene obiro ma owacho ni jaode kod nyare ni gidhi girang yath mar ng'owo mondo giswag kane gidhi ma girango yadh ng'owo ma giswago ma gikete burno burno nene orumo kendo Nyasaye nomedo Hezekia higni apar gabich jatuo irito kendo wadwaro ni lwedo mabeyo ema rito jatuo. Kane no- Hezekia osechango, to Isaya wuod Amos nowacho ne eh, Hezekia nodhi obed e ode, kik ng'ato mule, kendo ogolo chik ni jaode kod jogene duto, kik gimule ginyalo duoko tuo kuome. Wang'eyo ni Nyasaye biro medo telonu, wabiro chako poro kendo weche gi odiechieng' machielo. An Bishop James Otieno mako gola ma jalego nyadhi dalawa maduong' mar Roho Fweny African Revelation Church morit gi Cardinal Joel Odero Buya e Buro Mission Headquarters Ang'eyo ni giwinjowa kendo nyaminwa ma Alice Aluoch Ohere to japuonjna bende ma ah, Joyce Ndaga to kod Alois Ndaga Ogayo, jokobare ma boda boda to kod jonyadhiwa kod assistant chief mawadwa Philip Ogola Fura, Nyasaye mondo ogwedhu nyaka wachop warom kendo erokamano. Erokamano Bishop gi Nyakwata. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno nwa twak maber. A wamulo wach mar chike matayo jalno modhi limo jatuo. To kwachopo kanyo nikech weche tuo alach to wan tichwa en puonj. Koro giko dira mabiro Wabiro mulo chike mane Ramogi Ajwang' oketo ni tayo jalno matuo. Jogo moyuoro e abila aneno ka nya Alego marahuma, jalendo marahuma Sele Ayimba ting'o bade kanyo kawacho no kinja makambo wi kik wil mi kinyiso jo Siaya County nadhi chungi kom ma women rep. Aselando nigi nyaga Obama. Kwa Ramogi ma tayo chenro ni iluongo no kinja makambo jaote juogi nyaka chop waromi chenro machielo. Erokamano kuom bet ka uneno chenro mar abila.